Hei roto i te pakeketanga mai o te tangata, ka ka mahina mai tamariki, ka porohia. Engari tonu ai ki ngā koroua, kē kōrero i nā kōrero pakeke. Hei whakarongo mā mātou, me kore e mau i a mātou ētahi a rātou gōna. Engari, i tēnei wā ka tangi, nō te mea he tamariki rawa te tangata, kāre i whakarongo. Kāre i whakarongo i te kōā o ērā korou. Nā, tae rawa mai ki te wā o te kaumātuatanga o te tangata, ka hoki whakamuri nā mahara, ka tangi, mo te kore are i noho ki te taha i o matou korou mo nga korero a engaro nei i tenei ra. Tena koutou i haramai nei, a kei kite i tenei o nga korou o korero o roto i te rohe o Uoane. Toku ingoa a. Ko Miri tēnei, karakia Browning. Taku ingoa kārangaranga e mōhio whānuitia ana, ko te Dwarf. E ono tekau mā ono taku pakeke, i whānau au i te tahi mano, e iwa rau, e rua tekau mā whā o Pēpuere rua tekau mā rima. I whānau au Ki roto i ua wa nei he kaenga ko Waikirikiri te ingoa. Ko taku hapu ko te whanau a Pokai kai roto o Waiapu. Pena te waeho i whanau ai taku pāpā a ka haramai ki roto i ua wa ka moe tana wahine i a ene. Ā, ko au e kōrero nei ki a koutou, i mua i tōku haramaitanga ki tēnei ao, e hapū ana taku māmā. I roto mātou o Puketawaī e noho ana. Nā, ko te ingoa o te kāinga i reira mātou, ko te whare pereki. I roto i te reo o te Pākehā, Bridge-Yard. I te hapū taku kōkā, ka whakaaro rā ko taku pāpā kia haere ki Tāhuna, ā, ki te tiki kaimoana. Tō rāua taetanga ki te kāinga nei ko Waikirikiri, ka haramai nā mamae whakahapū o te wahine a taku māmā. Kāre rāua i tae ki Tāhuna. Ka noho rāua ki reira whiriwhire me pēhea me pēhea. Ka kōrero taku pāpā me noho e ia ki reira kia hoki ai te tiki i te taina.

Koena ka nā kaumātua e noho ana i reira i ērā wā, ā, me te kuia hoki i a Teia waipuke. Ā, ka haramai nā ngā tāngata me ngā wāhine me ngā terei, ka mou mai ā rātou paraikete, ā rātou whāriki, ā, ki te wā hou nei ki Waihiri.

Me whakatipu mai ai nā taku tipuna kōkā nā Mereana i mua i a Paora Wahanui, ā, ki ngā mea mōhio ana ki tēnei tangata ko Paora Whatururu, ē, nā mea kārangaranga ai ia. Ā, te nuinga o taku whānau i whānau ki roto o uaua nei. I a mātou e noho ana i Waikirikiri, tērā kāinga kāre hukangia e. He kāinga pai tino, he mahana. Ka ono kai rere i roto o Hune, i te marama o Hune, a, ka hukari nā kai i Pēpuere. Koira te kāinga i noho ai awau i pakeke ai au. Kai tērā kāinga nā i mua Ā, e rapaia nei ētahi o tātou i tēnei wā. Engari ka whakahua atu au ki a koutou i ngā ingoa e moho ana au i tōku nohonga i reira. Ko Manuhuruhuru, ko Paerau, ko Ureanga, Ko te ahi kā, ō Manukoro, ko Waikirikiri, ko te Waitapu, ko Te Umutaoroa, ko Te Karaka. Mēnā te ingoa o ngā nohonga o ngā koroua i roto i tērā waiho o Waikirikiri. Nā reira e titiro nei. E hoki whakamuri ana te hinengaro o te tangata mō ngā kōrero a i ngaro. Ka huri mai i te karaka, ka tae mai ki te kaenga, ko Te Ihu o Iranui. Ka huri mai i tua mai Te Ihu o Iranui, a Taumata Kahawai. A Taumata Kahawai, he ingoa tērā o te kāinga i patua ai e Hauiti, e te tipuna nei a Hauiti, te kahawai, te ika, hei whāngai i tana rōpū e noho ana i roto i Wawane. Nā, ka kitea ana tuakana e taua rāua ko Māhaki, Ka kōkiringia rā tō rāua tainu. I reira ka puta te pakanga. Ka puta te pakanga, ka heke te toto. Nā te hekenga o te toto, ka hiuangia tētahi o ngā waiho kei reira, ko te waiwhero. Nā, ko te waiwhero rāua Ko te whā, e mōhiongia nei e ngā tamariki me ngā pakeke o tēnei wā i roto i te reo o te Pākehā, Blue Water. Ka hara mai, ka tae mai ki Tātarahaki, ā, he toka kuku tērā. Ka tatū mai ki Tātara ake, ka hara mai i te tira i Te One ā, ki Te Ngutuawa. E mohoengia nei kou ao. Ka piki ake ki ou awa, a, ki Kai Tawa, koira te wahi i whakatūhia e Hauiti tana pa hei, hei mea i ana ika. Hei tohu i ana ika. A, ki mea, ki Hine, ki uta, ki Hinekura, ka whakawhiti mai ki te taha o Ngāti Porou, Ā, ko te kani, ko te tūnga o te kāinga o Te Kani-ā-Takirau. Taetanga mai ki, ki te kāinga o Te Kani-ā-Takirau nei, tōna wā, tōna marae, ā, he whare i reira e tū ana, koinā te kāinga i nohotia e, e mātou taku, e mātou.